Salam dostlar! Sizi Furtway kanalymyza hoş gördük. Size şu gün görkezjek wideomyzda Instagramdan nädip pul gazanmaly? Instagramdan pul nädip pul gazanmaly? Bul näýlek? diýen soraglar gelýär dostlar. Häzir men size şony görkezjek. Ilki dostlar wideomyza geçmäge kanalymyza agza bolup, bu wideomyzy haýran bolsaňyz laýk basmagy unutmaň. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň dostlar onda näme wideomyza geçeliň. Dostlar siz ilk instagrama instagrama girýäňiz. Ýörite öz adyňyza bir akkaunt ýagny öz, öz adyňyza bir kanal diýen ýalykda ýutubdaky ýaly açýa a açýany açaryşlar ýaly men ilk başda düşün düşün düşündirişini aýtýan. Aýna bular alat diýen instagram instagramda näde pul gazanmaly instagramyň göni özi pul bermeýär dostlar. Instagram agza sanyňyz köp bolmalyda opşi ine meselem häzir türkmen Instagram go girýänleriň birini ýazaýyn häzir I am papina ine I am papina bagty allamyradowa allamyradowna Bagt Allamyradowa ina görüşiňiz ýaly dostlar Aýam Papina Instagrama girýär bir näçe ýyl bäri Instagram bilen meşgullanýar ýagny şol Instagramda gazanýar nädip gazanýar, ne, ne, näçeräk gazanýar, edil men nädip gazanýan häzir size öwredeýin dostlar. Bul reklama üstüyle gazanýar. Instagramyň özi O ýörite her bir instagrama girene pul bermeýär. Mysal üçin, ýara şu biznes zat milýan beýleki reklama edip ber diýip gazanýar ýa-da ýörite özleri bir zady reklama etýärler ýa-da özleri ýörite kanallary podpisasiýa görnüşinde goýup, öz kanallaryny goýup reklama etdirip pul gazanýarlar. Dostlar, görşüňiz ýaly aşak aşak geçişdirip görsek, öňki Goýan o zatlaram bardyr. Bir wideosynda A elli bir alýa görkezýändir dostlar görşüňiz ýaly. Ine men A elli bir aldym zat zat görkezýär. Ynanmaýanlar üçin ýa zat ýa. Ay bu esasy gyzlara degişli kanal bolup durýar. Beýleki Tama Prime. Tamam Praýymam edil şolar ýaly dostlar. Siz Türkmenistana kanal nähili ýagdaýda açmaly? Ýani bir Instagramdan açaňyzda ilk başda siziň agza sanyňyz kän bolmaly. Meselem, sizi tak size agza bolýan kişi siziň zatlaryňyzy gowy görmeli. Onda Siziň zadyňyza näme şu ýaryşyňyza gatnaşýar, olaň kanalyna agza bolýar, sen bize ýiti sowgatlar goýýaňyz, plança, plança, plança zat, pul baýraklary, ýa telefon baýraklary, her hili zatlar goýulýar. Şeýdip ýaryş geçirip Instagramdan pul gazanýarlar. Ine görşüňiz ýaly, ine konkurs diýip ýazyp dur. Ýylyna tamapraýym konkurs geçirýän eken. Ine reklama w direkt diýip ýazyp dur.

Tama praýym edilişi bar ýaly dostlar. Ilk bilen siz zatdan açaňyzda şun ýany her her wiz her zat aýratyn açyň meselem oýun üçin o zat üçin Tama praýymyň diňe prokol wideolary goýýar. Daşary ýurduň wideolaryny alýar. Şoň ses berilýän wideolarna görşüňiz ýaly doňuzlar dünýäsi kinosyndan alnan. Ýa-da şoňa ses berlen. Zat edilen ýene Şamyrat şoň kanalynyň ady nämedi? Pablo Wines öýtýän. Ýa bulada Pablo. Ne dostlar Şamyrat. Şamyrat Orazowmy şey? Hä, Pälwan Şamyradow. Pälwan Şamyradow ýigrimi müň agzasy bar. Görşüňiz ýaly dostlar, ine bulam reklamaň üsti bilen Instagramdan pul gazanýar. Ýigrimi müň agzasy bar, podpisçigi. Ýigrimi müň podpisçigi bar, ýagny Instagramdan pul gazanýar. Şular ýaly, ine meselem, öz goýýan wideolaryny owadanlap, meselem, her hiljek prikol görnüşindäki wideolary goýýar. Ýa-da ýörite Snapchat-yň üsti bilen ýüzlerini üýtgedip, Çaga çykýarjak edip zady her hili öz wideo sak goýýa özi özi gürläp zat goýýa öz wideosynda beýleki tama praýmda bolsa munýarak däl özi diňe zat edip goýýa näme şoňa edip öz daşary ýurt kinolar zatlar alýa şoňa görä ses berip goýýa bu kanalam edil beýleki kanallar ýaly reklamaň üsti bilen pul gazanýa dostlar Dostlar biziň wideomyz haline wideomyz şundan ybarat wideomyz halanlar soň laýk basyň kanalymyza agza bolmagy unutmaň Wideomyzam doly göreňiz üçin hoş sag boluň doly görmediklerem täzeden görsünler görmedikler bilen paýlaşyň dostlar onda näme hoş sag boluň.